Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Безнең бүген ихлас йөрәктән тапшырылу район үзәк шифаханәсендә. Бүгенге әңгәмәбез балаларга салкын тию ничек дәвалану юллары хакында булыр. Әти-әни инде бераз температура күтәрелә башлауга, тизрәк температураны төшерергә тырыша, Тизрәк бит инде парацетамол кулланабыз, бу дөрес микән, Гөлнур Зөфәровна? Тән температурасын махсус төшерергә киңәш итмибез. Бала тнның температурасы 38 дә 5 тән артса гына, температураны төшерергә кирәк, препаратлар кулланып. Әгәр дә температура түбәнрәк булса, без бу вакытта физик ысуллар кулланырга киңәш итәбез. Күбрәк су эчертү, баланың тәнен юеш чүпрәк белән ышкау, ышку, бу Ысуллар да баланың температурасын төшерергә ярдәм итәләр. Балалар тән температурасы күтәрелүне зурларга караганда җиңелрәк кичерә диләр. Ә менә бик кечкенә балаларда ничек бу? Өч яшькәчә дәге балаларның температурасы 39-дан артса, куркыныч санала. Чөнки бу вакытта судороглары булырга мөмкин. Шундый вакытта гына без препаратлар кулланып, Баланың температурасын төшерергә киңәш итәбез. Кечкенә балалар, 3 яшькәчәге балалар температураның күтәрелүен барыбер дә җиңел кичермиләр. Ә менә салкын тиеп авыртканда туклануны ничек үзгәртергә кирәкме? Салкын тиеп авырткан вакытта баланың хәлен җиңеләйтү өчен иң башта су эчертү режимын киләргә кирәк. Монда кулланыла компотлар, морслар, Минераль сулар. Баланы көчләп ашатмагыз. Тиз үзләштерелә торган ризыклар булсын, җиләк-җимеш, яшелчәләр. Коры йөткерү юеш йөткерүгә бик тиз алышына. Юеш йөткерү вакытында какырык бүленеп чыга, шуның өчен какырыкны җиңел бүлеп чыгара торган препаратлар кулланабыз. Һәм препаратлар барысы да баланың яшенә карап кулланыла. Балалар грипп кебек авырулар эләктергәндә еш кына ларингит белән җәфалана. Аның билгеләрен әйтеп узмассыз микән? Ларингит булганда баланың тавышы үзгәрә, карлыгып чыга, тыны кысыла башлый, сулыш алуы начарая. Бу вакытта тиз рәвештә табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әти-әниләр өйдә дәвалану ягын күбрәк күрә дип әйтимме соң инде, шифаханәгә бик барырга тырышмый. Дөрес, күп әти-әниләр өйләрендә генә лишь итә башлыйлар. Симптомнар төрле булырга мөмкин. Э, дөрес булачак, врачка мөрәҗәгать итеп, врач үзенең дөрес лечениесен назначить итә. Менә томау э, төшүне бигрәк тә бик яңа туган балалар авыр кичерәдер. Бу вакытта нәрсәләр эшләп була? Баланың борынына томау төшү нең сәбәпләре төрлечә булырга мөмкин. Шуның өчен дә дәвалау да төрлечә була. Балага ның борынына тамчыларны биш көннән дә артык тамызырга ярамый. Антибиотиклар кулланырга киңәш итәсезме?
Бу вакытта без антибиотикларны кулланырга киңәш итмибез. Антибиотиклар кулланыла бары тик осложнениеләр барлыкка килгәндә генә. Авырып, күпме вакыт үткәннән соң балалар бакчасына яки мәктәпкә йөри ала? Авыру билгеләре җиде-ун көн эчендә бетәргә мөмкин. Шуннан соң рөхсәт бирелә мәктәпкә һәм садикка барырга балаларга. Вирусларга, инфекцияләргә каршы тору өчен иммунитетны ныгытырга кирәк. Моның өчен иң беренче чиратта прививка ясату карала. Гриппка каршы прививка ясату ул осложненияләрне булдырмау өчен кулланыла һәм барыгызга да вакытында прививка ясатырга киңәш итәр идем. Э, барыгызга да сәламәтлек телим, авыртмыйча исән-сау яшәргә язсын.